Бүген без, безнең Илшияр Ихсанов тарафыннан идеясе булган әдәби очрашулар циклын дәвам итәбез. Аның беренчесендә инде безнең рәисебез Аркаил Зайдулла үрнәк күрсәтте. Бу бик кирәк әйбер иде. Мин чынлап та ышанам, без бу кичәләргә бик йөри башларбыз дип. Бик йөри башларбыз. Без кайда тыңлыйбыз үзебезнең каләмдәшебезне? Аңа сораулар бирә алабыз. Әйтергә кирәк, менә монда кемнәр чакырыла дип уйлыйм, менә мин соңгы вакытта үзем уйлап утырдым. Монда бүгенге көндә актив иҗат итүче язучылар һәм шагыйрьләр языл чакырылачак бу кичәләргә. Шуңа күрә шундыйларның берсе Марат Кәбиров, сез аны бөтенегез дә беләсез. Аның иҗат активлыгы турында хәзер мин әле үзем энгәч әйтермен, чөнки дәлилләрем дә бар, дәлилләрем дә бар. Һәм аның киң диапазонлыгы турында да. Кешеләр, әдәбият сөючеләр үзләре дә әдәби әсәрләр шикелле, аларның күплеге мөһим түгел, әйбәтлеге мөһим. Теге бу тагын нәрсә сөйләр микән, нәрсә күрсәтәлер микән дип килгән 100 кешегә караганда, менә Марат, синең өчен килдек дип килгән 10 кеше, 20 кеше менә дигән булачак. Шуңа күрә җыйнаулашып, әлемгә җутлап килгәнегез өчен чиксез зур рәхмәт сезгә. Ул, чынлап та, теге кешеләр турында сүз киткәч, язучы беркайчан да бер үзе генә иҗат итә алмый. Ялгызы гына була алмый язучы. Ул җырчы булырга мөмкин. Җырчы инде ул теге җырның сүзләрен дә, көен дә үзе язып, үзе җырлап, үзе тыңлап, үзе кул чабып, рәхәтләнеп яшәргә мөмкин. Ә язучы алай итә алмый, аңа шәп өстәп, давыл куптарып, күңелендә давыл куптарып тора торган Каләмдәшләре кирәк, аңа остазлары кирәк, бер киңәше белән дөньяның агышын борып җибәрә ала торган, аңа укучылары кирәк. Укучылар булмаса, әдәбият яши алмый. Әле ул язучысыз да үткәндәге әдәби әсәрләр исәбенә бер 50 ел яшәргә мөмкин, ә. Укучысы юк икән, әдәбият бер көн дә яшәгән юк. Шуңа күрә мин инде монда әдәбият сөючеләр килгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә әдәбият белән бергә булганыгыз өчен зур рәхмәт. Э, менә мин инде э, монда теге афишаларга язылган Марат Кәбиров белән очрашу дибрәк. Ләкин бу минем өчен Укучылар белән, менә остазларың белән, тәнкыйтьчеләр белән очрашу, бу үзе үк зур вакыйга, чөнки менә иҗатташ дуслары терәк булып тора язучыга һәрвакытта да. Менә шулай терәк булып яшәгәнегез өчен мин инде бик зур рәхмәтлемен сезнең. Хәтта менә бер кем алдында да баш игәнем юк иде, сезнең алда баш игәргә мөмкин. Э, мин инде әдәбиятка э, шигырьләр аша килгән э, кеше буларак сүзне шигырьләрдән башлавымдыр. Һәм инде гомер чагымнары дип аталгач, Менә бу яңа гына бер китап басылып чыкты. Бу инде үткән ел азагында гына миңа сюрприз кебегрәк. Гадәттә, язучы үзенең китабы чыкканны көтеп ала бит инде. Мин бу китапны көтеп алмадым. Бу мине үзе көтеп алды. Теге больницалардан чыгып, адәм рәтенә кергәнне көтеп яткан иң сабыр китапларымның берсе. Бу инде иң үзенчәлекле китап, чөнки минем әле моңа кадәр Татарстанда беркайчан да шигырь китабы чыкканы юк иде. Гомумән, минем шигырь язганны Татарстанда белмиләр икән дип уйлап йөри идем. Беләсезме соң? Белә идек. Рәхмәт. Менә шуннан бер шигырь. Янган булам, көйгән булам, яшәр урында көлеп, күкрәк сугып йөргән булам, мәңгегә килгән кебек. Күз яшьләрем кибәр бер мәл, дәртем дә калыр сүнеп, ярсу яшьлек эзләремне томаннар китәр күмеп. Искә төшәр хыял атым башка баскан чак өзәңгегә, Көчем бетәр, яшәрмен тик үткәннәр белән генә. Җәйнең ямьле бер көнендә җитәкләр әҗәл килеп, Үләрмен дә, күмелермен, яшәмәгән дә кебек. Менә шушы беркадәр күңелсезрәк, бәлки үлем белән бәйле кебегрәк тоелса да, бу шигырь гомер дип атала. Һәм ул миңа бик кадерле, бөтен яктан килеп җитешеп беткән шигырь дип атап булмаган хәлдә дә ул миңа бик кадерле, чөнки ул мине аны язганда мин яшь булганмын, миңа егерме яшь булган. Менә шул чор шигырьләреннән тагын берничәне укып китсәм, сез Ризадыр бит инде. Яралы яугир, сызыла йөрәк маем, Алга атлаган саен, алга атлаган саен, Урында калу кыен, чигенү мөмкин түгел, Бер адым, тик бер адым, атларга иде тагын. Йөрәгем телем-телем, чигенү мөмкин түгел, чигенү, ярты үлем. Аз гына чыда җаным, бер адым, ярты адым, бер адым, ярты адым. Инде Шул яшь чактагы шигырьләргә киткәч, менә монысы инде мин 18 яшьтә язылган шигырь. Бу монысы да бик кадерле, бу авыл белән сөйләшү дип атала торган шигырь. Эй авылым, каеннарың, имәнең, ратларың, маратларың күп булса да, еш тумас талантларың. Мин синең тәүге шагыйрең, син минем тәүге җырым. Кадерләремне белеп кал, әллә кем булмас гөрән. Иркенлегемне күпсенмә, тозлы тилемне сеңдер, классиклар арасында улыңны күрерсең бер. Яланаяк йөргәндәге шикелле гади булыр, гадилегенә алданма, ул барыбер гади булыр. Фәләновның якташымы, димәк, фәлән авылдан, шулайрак ерак-ерак таралырбыр синең дан. Ә әлегә, әлегә мин беркем дә түгел әле. Бабайларың күрә алмас, малайлар күрер әле. Бәләкәй яшь чакта да шулай әз генә мактанчыграк булганмын бугай. Ләкин килешеп тора. Вакытында мактанырга кирәк. Аннан шул теге мактануыңны аклау өчен яшәргә тырышасың соңына. Һәм инде шигырьләргә дәвам иткәнче, янкытып бетергәнче бу бала чага шигырьләре белән Ә гадәттә бит инде сөрүләр ничек язучы булып киттегез дигәнрәк сораулар бирәләр очрашуда. Ул мин инде монда җыелган кешеләрнең барысы да мине белеп бетерә белеп бетермидер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә әдәбияткә мәхәббәт безнең гаиләдә бар иде. Ул минем инде дәвәни әнинең әнисе Актаныш районы Байсардан килен булып төшкән. Менә ул теге заманы туры килмәгәч, хәреф танырга өйрәнмәгән, ләкин хәреф танымаса да ул тоташ дастаннарны, шигырьләрне яттан белә торган иде. Һәм инде менә элегрәк сез хәтерлисез микән, авылда менә безнең әбиләр китап сөйләргә җыеналар иде. Китап сөйләү дигән төшенчәне хәтерлисездер инде. Менә шул китап сөйләгән, ну берсе хәреф танырганы китап укый, калганы төшендереп бирә, калганнары тыңлап утыра, теге наданлыклар инде. Шуннан болар гадәттә иске китаплар укыйлар һәм менә шул чорларда, шул вакытта мине түргә утыртып, яңа яңача язылган, яңа лифтә түгел инде, кириллица белән язылган әсәрләр, әйберләрне миннән укыта торганнар иде. Мин шулай теге кечкенә вакытта ук әбиләр укытып үстем. Э, менә э, әнкәйдән, дәвәнидән күчкән, э, ул үзе шигырьләр яза торган. Әйдә, шигырьләр яза түгел, инде шигырьләр чыгара дип әйтәләр әйдә бу вакытта. Аннан минем әни инде гомер буена теге доярка булып эшләгән, савымчы булып эшләгән хатын Юк, бу менә мин инде язучы, хәзер ничә еллар буена язучы, уңышлы язучылардан исәплисең, әле исәпләнсәң дә, бер җирдә дә ял итеп кайтканым юк, бер санаториядә булганым юк. Менә минем әни Янгантау санаториясенә бара торган иде, гади даярга. Менә шул Янгантауга баргач, бу инде үзенә кирәкле әйберне карый бит инде һәрбер кеше. Менә шул Янгантаудагы кибеткә кереп, кирза итек сатып алган. Шушы кирза итекне алган да бу, теге киеп карыйм дип, итек ишенә кулын тыгып караса, моннан бер төргәк килеп чыккан. Бу төргәктә бик зур калынлыкта 25 сумлык акчалар булган. Менә шушы акчаны әни инде башта уйлаган, акча кирәк бит инде ул, теге дояркага да кирәк, язучыларга гына түгел. Бу уйлап торган инде бер 3 секунд. Менә бу акчаны алсам, миңа шул кадәр әйбәт булыр иде, ләкин менә бу баланың күз яшен түктерәм бит мин. Менә бу сатучыны утыртып та куярга мөмкиннәр бит дип, акчаны кире сатучыга биргән. Сатучы инде ап-ак булып каткан, рәхмәт әйтергә дә онтып, шул килеш басып калган. Менә шушы акчаны кире кайтарган, кире биргән әни шушы Янгантау китапханәсеннән Әнгам Атнабаевның китабын урлап алып кайткан. Э, мин әнә шул китапны укып, хәреф танырга өйрәндем, шул китапны укып үстем. Э, э, менә минем шигърият белән бәйле булуымда Әнгамәт Набаевның роле менә шушы яклыкта зур булды. Ә инде соңыннан Теге үзем дә әз генә шигырьләр язып, гәзитләргә җибәргән булдым. Мин инде гәзитләргә җибәрә торган кеше түгел идем аны. Менә мин яратып йөргән 3 класста укыганда микән, минем күз төшеп йөргән бер кызга Башкортстан пионеры гәзитеннән почет грамотасы килеп төште. Шуннан инде мин моңа лаеклы булу исәбеннән шигырьләрне бөтен гәзит-журналларга анда, хәтта Кызыл таңга да җибәрә башладым. Ләкин мине бастырып чыгармадылар. Анда теге хат кына яздылар. Иптәш Кәбиров, әлегә шигырьләрең барлык түгел, син менә авыл тормышына кагылышлы мәкаләләр язып кара әле, каләмең бар дип. Ну, алар минем теге өченче класс баласы икәнне белмәгәннәрдер инде. Һәм үз вакыты белән барыбер шигырьләр чыкты, ләкин миңа почет грамотасы эләкмәде. Мәктәптә укыганда да эләкмәде, мәктәптән чыккач та эләкмәде, язучы булгач та менә иллеләр тулганда гына ниндидер грамоталар, нәрсәләр килә башлады. Ә теге шигырь гә гашыйклык, әдәбияткә гашыйклык калды. Әнгам тормыш белән. Ә әнгам белән менә мин икенче курста укыган, менә шушы гына барам инде мин. Э, менә шушы шигырьләр мине район газетенең Маяк, э, әй, район газете, Маяк дип аталган район газетына алып килде. Анда шагыйрь Ринат Хәйри эшли торган иде. Менә аның белән таныштырды һәм ул Әйе, Илеш районының Маяк гәзитендә Ринат Хәйри эшли торган иде. Бу балалар өчен дә яза торган бик оста, бик талантлы шагыйрь. Ул бик яшьли харап булды. Һәлак булды. Һәлак булды дисәң дә мөмкин. Менә шушы Әнгам Атнабаев, шушы Ринат Хәйри минем шигырьләрне Әнгам Атнабаевка күрсәткән. Һәм инде Әнгам Атнабаев миңа үзенең визиткасын, визитка дип әйтәбез бит, менә шуны җибәр, калдырган, Ринат абый аша миңа җибәргән. Мин инде ул вакытта СПТУның авыл хуҗалыгы һөнәрчелек училищесының икенче курс студенты. Менә Марат, теләсә нинди вакытта килеп кер, шылтырат, телефон Анда телефон номерлары һәм адрес инде. Менә шушы адрес буенча теләсә нинди вакытта килеп кер, шалтырат. Көтәм дигән. Бу инде миңа бик зур әйбер булып тоелды. Зур шатлык та, зур казаныш та кебек. Чөнки э, сине бит теләсә кем түгел, ә Әнгам Атнабаев диклем, Әнгам Атнабаев сине Уфада көтеп утыра. Менә миңа инде ул, ул мине көтеп кенә утыра торган бер кебек тоелды инде. Бүтән бересе дә юктыр кебек. Һәм минем шигырьләрне Хәерле юл теләп, Кызыл таң гәзитендә бастырып чыгарды. Әнгам Атналаев белән мөнәсәбәтләр шулай көйләнеп китте, ләкин хәтта ул да түгел әле. Мин инде бишенче классларда укыганда микән, шигырьләр сөйләп, менә сәхнәдә, мәктәп сәхнәсендә төрле чараларда катнаша торган идем. Шунда Октябрь бәйрәмендә шигырь сөйләргә мине куштылар. Анда мин Хәниф Кәримнең Ленин һәйкәле дигән шигырен сөйләргә тиеш идем. Мин моны бер атна буена көнне-төнне ятладым. Бик авыр ятлана торган шигырь, ничектер иптәш скульптор яшермичә йөрәк серләреңне әйт әле, нинди уйлар сине борчыдылар төзегәндә Ильич һәйкәлен, дип атала торганрак, шулайрак башлана торган шигырь бу. Ә мин моны бик нык итеп ятлап бетердем дә сәхнәгә чыктым. Сәхнәгә чыгып бастым, матур итеп елмайдым һәм теге шигырьне оныттым. Уйлыйм, искә төшми, әллә нәрсәләр искә төшеп, шигырь искә төшми. Инде эчтән генә мин инде теге э, э, савымчы әти-әниләрдән, савымчы әниләрдән, тракторчы абыйлардан ишеткән бөтен сүзләрне искә төшереп бетердем. Ләкин шигырь искә төшмәде. Һәм инде ничек тә котылырга кирәк, мин шигырь сөйли башладым. Мин бер көнне кинәт үлеп киттем. Шундый рәхәт, шундый күңелле. Үле гәүдәм тере чәчкәләргә, мактауларга, данга күмелде. Мин инде бишенче класс баласы Октябрь бәйрәмендә шушы шигырьне сөйләп утырам. Халык яратып кул чаба, бигрәк тә теге, хәтта хатын мактый, эчмәгәнмен, гүләй китмәгәнмен, уңганмын дигән юлларында инде туктатып-туктатып алкышлыйлар. Мин инде бик канәгать булып, бик шат булып сәхнә артыннан чыксам, чыгу белән укытучы колактан эләктереп алды да, Син бит мине үтерәсең, Марат! Дип, инде монда әдәләп кашып алды һәм кочаклап алды. Барыбер молодец, барыбер молодец. Һәм инде менә мин Әтнабай белән бәйле хатирәләрне искә алам да, аның миңа булган өметен, ышанычын аклый алдым микән дип уйлаган чакларда укытучының теге сүзе искә төшә. Барыбер молодец дигән сүзе. Шундый рәт, менә әдәбияткә кереп китү шул чамарак булды. Инде менә без бит инде телләр турында сөйлибез, һәм мине һәрвакыт теге шаккаттырган дип әйтим микән инде бер нәрсә бар, ул Менә туган телен белмәгән кешеләр әйтәләр бит инде, менә мин бит бер класс та татарча укымадым, ничек белим инде мин аны дип. Мин бик моңа бик сәерсенеп карыйм, чөнки менә мин сезнең алдыгызда татар язучысы булып басып торам, һәм мин дә бер класс та татарча укыган кеше түгел. Шуңа күрә синең мәктәптә тел өйрәнмәвең туган телеңне белүгә комачау булырга тиеш түгелдер. Башкортса. Әйе, башкортча укыдым. Без э, э, теге безнең чорда гына башкорт телен керттеләр һәм без инде башкортча укыдык. Мин э, башкортларны гаеплисем килми.

Ун ел буе укып чыга, урысча белми. Мәктәптә инде. Ун ел буе урысча укып чыга, урысча белми. Һәм институтка кергәнме, вузга кергәнме дип э, шәһәргә китә дә, ике-өч ай эчендә шытырдатып урысча сөйли башлый. Татар әдәбиятында бер Ркаил Зайдулла гына булса, аны культ дәрәҗәсенә күтәрерләр иде. Ә, теге язучылар күп булгач, күп булу эләкми. Шуңа күрә монда инде теге нәрсәдән нәрсә ясаулары аерым мәсьәлә. Инде теге сөйләп ялкыткан булсам, хәзер шигырьләр укып ялкытырмын. Тыңларга әзерсезме? Һәрвакыт әзер. Кайсыннан башларга да белеп булмый тора. Менә соңгы вакыт менә мин Иркайлавының менә тагын бер нәрсә бар икән әле. Менә Иркаил абый дип әйттем бит әле. Бу, менә мин инде моңа хәтле үземә 50 яшь тулганчы гел Аркаилда Аркаил дип йөрдем. Аркаил, Газинур, алар миннән 10 яшькә зурлар, Зөлфәт һәм башкалар. Ә үзеңә 50 тулып, яшеңнең зурлыгын сизә башлагач, Тегеләрне абый дип әйтәсе килә икән, бу аларны хөрмәт итүдән түгел, аларны күтәрергә тырышудан түгел, ә үзеңнең яшь булырга, булып күренергә тырышуыңнан. Менә Ркаил Зәйнулла инде үзенең очрашуында, үткәндәге менә шушы гомер җылымнарында, мин соңгы вакытта Рабагыйлар яза башладым. Ди. Мин инде романнарны э, элегрәк яза торган идем. Менә шушы э, гомумән мин теге шигырьләрне э, күбесенчә 20-30 яшьләр арасында күбрәк язганмын икән. Менә шул романнарны әзрәк укып карасам, тыңлап карарга ризасызмы? Әле яңгыр, әле утлы яшен, Йөрәгемдә ялкын, күздә яшем, Туй күлмәген пар тормышка биләү, Яшьлегемә кәфен. Әй син дөнья, вакыт арбасында, Туктамыйча алга барасың да, Тынган җырмың, онытылган былбыл, Яшәү белән үлем арасында. Җирдә генә түгел җырның тылсымы, Син тамакта яначаксың, бел шуны, Әсир итер җәннәтне дип шикләнеп, Анда якын китермиләр җырчыны. Бу җиһанда чиксез мәңгелектә, Беләм, дускай, без бит тик бер нокта, Ә нигә соң гауга, сугыш, талаш, Нокталарга урын җитәрлек лә? Мин ромашка, юлыңа үстем көлеп, Гашыйк булсаң әгәр бер мәл үлеп, Ярата шул дип шатланарсың, Таҗларны һәм гомереңне өзеп. Гүзәллеге бетеп шиңгән гөлләр, Сәрхуш хатыннардай ауный җирдә, Кичә алар җирне бизәделәр, Шул халәткә кала инде кемдә. Өрдек күзенә төтеннәрен дә теләдек ипкә кертергә генә. Бу тормыш аны күтәрде күккә, ә безгә хәтта төкермәде дә. Иркәлиләр җылы сүзләр табып, тибрәтәләр ак биләүгә салып, тик барыбер кеше әкрен генә үлә башлый туган көннән алып. Туйдым, зур рәхмәт! Әй, бала чагам! Үзе өстәлгә үрелә тагын, өстәл сыгылып тора сыйлардан, үзе туйса да, күзе туймаган. Әй, бер катлычак! Әй, бала чагым! Юктыр ла синнән аерылачагым! Җитсәм дә дөнья тану мәленә, бер малай гына мин бит әле дә. Ә дөнья нәрсә? Билгесез инде. Нәрсә булса да күңелсез инде. Күңелсез инде. Туйдым барыннан, шатлыкларымнан, кайгыларымнан. Тик ташлап кына булмый дөньяны. Үзем туйсам да, күзем туймады. Яши иде шагыйрь. Бу инде менә бу шигырьнең тарихы дип әйтергә мөмкиндер. Мин Башкорт дәүләт университетының имтиханнарын үтәлмәдем. Шуннан Рафатта укырга мәҗбүр булдым. Инде Рафатка кереп беткәч, мин инде Туймазыда яши торган, Тумазда укый торган яраткан кызым янына китеп бардым. Шатлык уртаклашырга кирәк бит инде. Шуннан мин Тумазга киткәч, монда тулай торакларны бүлеп бетергәннәр дә, миңа бер нәрсә дә калмаган. Шуңа күрә теге бер рәхәтем, бер, бер кыены бит инде. Э, шуңа күрә мин э, менә шушы Рафатта укыган вакытта э, вокзалларда кунып, Кайда мөмкин шунда кунып, аудиторияләрдә кунып йөрергә мәҗбүр булдым. Һәм инде менә шул вакытта Мөхәммәт Закиров дигән шагыйрь бар иде. Менә ул бик талантлы шагыйрь. Ул мине үзенең үзе яши торган йортка алып кайтты. Марат, әйдә, миндә торып тор, интегеп йөрмә, булыр әле дип. Гомумән, минем юлда әйбәт кешеләр һәрвакыт очрап торды. Менә шушы әйбәт кешеләрнең берсе әйбәт шагыйрь Мөхәммәт Закиров иде. Э, монда инде моның бу э, үзе э, минем йортка дип алып кайтса да, бу аның үзенең йорты түгел, ә теге снимать итеп тора торган йорт булып чыкты. Әй. Менә анда тараканнар була торган иде. Менә шушы Мөхәммәт Закировның йортында шушында язылган шигырьләрнең берсе. Җиргә сеңгән кечкенә бер йортта, кояш баткан, таң атканнары да яши иде шагыйрь, җырлар язып, укып аны тараканнарга. Урлашырга дип килгәндәме, йөргәндәме киләп, сарып кына, язаргамы теләп, бер таракан егылып төште кара савытына. Һәм чыкты да аннан, бар тизлеккә, ап-ак кәгазь буйлап йөгерде ул, тараканиятнең бер тукае булып, шагыйрь күңеленә ямь өрде ул. Шагыйрь киткәч, дан да, мал да килгәч, Соңга калып көлгән язлар сыман. Теге кәгазь килеп чыкты бермәл Шагыйрь язмалары арасыннан. Китапларга, музейларга күчте эзе Теге шаян тараканның һәм галимнәр Ярсып гоманлады бу язманың нәрсә аңлатканын. Ә бит бары да гади кебек иде. Кояш баткан, таң атканнарда яши иде шагыйрь, җырлар язып, укып аны тараканнарга. Күпме бөек талантлар бар җирдә, язмышлары, Уелып уйланасың, хезмәтләре өчен бәхет белән бүләкләнгән алар үлгәннән соң. Күпме бөек талантлар бар гөрдә, һәйкәлташсыз күпме каберләр бар, җәлләт балтасыдай йөрәкләрдән телгәләнгән күпме бәгырьләр бар. Күпме исән талантлар бар җирдә. Бәхет бирер өчен бәндәләргә туса да ул эшен эшләр өчен мөмкинлекләр тапмый бәргәләнә. Күпме бөек талантлар бар җирдә. Гөлтләп сүнгән, пыскып сөрелгәннәр. Табигатьнең күз яшьләре булып. Тарих битләренә сибелгәннәр. Диаген, Диагенның теге шәм яктыртып кеше эзләп йөргәнен хәтерлисез дә инде. Менә бу темага инде шигырьләрдә бу теге проза әсәрләрендә дә чагылыштырып тапкан әйбер һәм Мин дә шушы шаукымнан котылып кала алмадым һәм диагин дип утырганрак шигырь. Диагин мичкә эчендә, шәмнәр кузып бетә. Шәмнәр булып яна йөрәк. Бер сүрелеп, бер дулап, кешеләр эзләп йөримен шәһәр урамы буйлап. Урамнарда бизнесменнар, түрәләр һәм алкашлар, ара-тирә очрап куя якташлар, тик якташлар. Көлеп үтә фәхишәләр, күзләрен майландырып, бәлтерәгән пенсионерлар мыегын кала борып. Урам буйлап агылалар, әфәнделәр, иптәшләр, фикердәшләр, төкердәшләр, хезмәттәш, көмештәшләр, автобуслардан төшәләр, терәлеп йөрештәшләр. Кешеләр эзләп йөримен, һәр төркем, һәрбер катлам үзенә исем таккан, үзенә җисем тапкан, шул исемне калкан итеп яшергән кешелеген, Идеалыбыз күп акчалы урта кул кеше бүген. Бөекләрнең бөеклеген, шәхеснең шәхеслеген үтерә торган ирек бу. Бу ирек бәхет түгел. Кичә чәчкән бәхет гөлем. Борынын төрткән бүген шатлык уртаклашыр өчен шатлык уртаклаша алган кешеләр эзләп йөри. Сигаретлар дигән тәкин түгел димисең. Әйе. Әгәр сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез, теләкләрегез булса, мин сезне бу шигырь укудан коткара алам вакытлыча. Ә синең менә шушы дус малайларың синең шигырь язуыңа ничек карайлар? Мин беркемне дә әтигә әйтәм дип тә, абыйга әйтәм дип тә куркыта алмый торган идем. Әнигә әйтәм дисәң, теге ничектер слабо звучит бит, мин алай дип әйтеп булмый. Ә мин куркайм, әтигә әйтмәсә ярар иде. Әйе, ул вакытта безнең теге безнең җирдә әтиләр бик каты кырыс була торганнар иде. Әгәр инде берәрсе, менә синең малаең тәртип бозды дип килсә, менә минем дусны, ә шушымыни, мә, дип койма аша гына бетерә торган. Син үзеңә шулай тәрбияләдең бит балаларны. Юк, алай итмәдем мин, төрлечә булды. Хәзер ансына. Менә шуңа күрә инде мин теге ничектер үземне үзем Сакларга кирәк бит инде, шуңа күрә мин теге элек менә сип ясый торганнар иде. Бу велосипед сибенең арасына чыма кыстырасың да бу сузылып китә, берни манчысаң теге әйбәт кенә эзе кала инде. Шуннан мин менә шуны ясап куйдым, теге болгап йөрим инде, болай болгарга өйрәнәсең бит инде, шуннан минем ике туган абый бар. Менә ул килде дә моны табып алды. Шуннан Марат ди, син нәрсәгә бу? Мин дип, үзем-үзем якларга бу кирәк миңа. Әйдә ди, яклап кара үзеңә ди. Мин әзрәк бер-ике дән манчып алды да, шуннан минем кулдагы теге сип чыгып очты, шуннан бу сипне эләктереп алды да, миңа бер манчыды. Әһә, әйтәм, әйбәт эләгә икән. Әгәр ди син бер нәрсә дә Белмәгән килеш, менә шушы сипләр, пычаклар, әллә нәрсәләр тотып йөрсәң, синең шушы үз коралың белән үзеңне тукмап кайтаралар. Давай мин сине үзеңне якларга өйрәтәм дип, бу инде теге бедрәк сугыш алымнары нәрсәләр өйрәтергә тотынды һәм менә минем кызыксынып китү шуннан башланды. Ә инде Ул вакытта мин тик мәктәптә укыган чакларда бик үк күрсәтмәгәнмендер, бик үк сиздергә тырышмаганмындыр теге шигырьләр язганны. Шуңа күрә аннан соң минем тирәдә йөргән малайлар, алар инде мине хөрмәт итә торганнар иде. Шуннан син шигырь язасыңмы, нәрсәме дип берәр нәрсә үчекләргә ирештерергә тырышсалар, аларга барыбер эләгәсе булгандыр инде ул. Бу теге бу мине спорт дип тормаса инде белән шөгыльләнүгә этәрде. Мин инде училищеда укганда теге дзюдо буенча спорт мастерлыгына кандидат булдым. Аннан теге менә ул дәвердә хәтерлисез микән инде теге карате белән шөгыльләнү тыелган нәрсә иде. Менә безнең инде шуны сизеп калып, минем үземнең төркемем бар иде, без инде әйбәт бу спорт төркеме генә шөгыльләнер өчен генә без теге хулиганлык кылып хулиганлык кылып йөрмәдек. Менә шуның өчен мине 2 ел буена милиция учетында тоттылар. Район үзәгендә берәрсен кыйнасаннар, синең егетләр түгелме дип, милиция иң беренче миңа килә биргән иде. Син гомумән комсомол булдыңмы син? Әйе. Куып чыгарган өчен. Кара. Гаиләң белән дә таныштык бит инде. Әһә. Менә Ничектер бәләкәй чагында ничектер байрак тормыш белән, тулырак тормыш белән яшәткән микән инде ул. Мин олимпиада, теге белем, белем буенча олимпиада ярышларында да катнаша торган идем. Менә шунда җибәрделәр. Менә безнең мәктәптә математика, безнең класста математик егетләр, математика буенча белгән егетләр бик күп иде. Мин инде математика буенча шул спорт шул олимпиадада катнашасым килде. Ләкин мине математикага якын китермәделәр, химия буенча җибәрделәр. Мин инде химиянең Х дигән хәрефеннән артык аңлый белми идем. Шулай да менә сигезенче класста укыганда шул химия буенча олимпиадага баргач, мин инде күрше авылның бер кызына гашыйк булып кайттым. Хат яздым, элек хатлар язышы була торган иде бит инде. Шуннан инде менә ул мин ул вакытларны әле дә сагынып искә алам. Менә авылда караңгы төшкән, урамда буран. Мин инде шул ярты төндә чыгып Хат куеп китмәделәр микән дип тикшереп куям. Белми, беләм инде. Почтальоннар көндез генә йөри, караңгы төшкәч алар йөрми. Ләкин минем хатны алар барыбер китерерләр кебек тоела. Менә шундый халәт иде. Менә шушы кыз, Альмира исемле кыз, ул минем хатыным булды. Без инде менә сигезенче класстан бирле биш ел буе йөрдек, аннан өйләнештек. Мин инде өйләнешкәч курыктым, биш ел йөргәч, хотя бы биш ел бергә яшәргә кирәк дип. Ләкин хәзер менә Аллага шөкер 30 елдан артып китте. Э, бик матур итеп яшәйбез, ул минем терәгем дә, таянычым да, балаларымның әнисе дә. Ике улым, бер хатыным бар. Пока. Йо, балалар турында әйтәм мин. Бирсен Ходай аларның хәерле гомерләрен бирсен, исән сау булсыннар дип телим, чөнки балаларым да ике улым да Аллаһка шөкер, күзенә дия күрмәсен дип яшим. Өйләндерәм соң алар. Юк әле. Өйләнерләр инде. Ә менә Уфа дигәннән, Уфа Ул, мин инде Уфада яшәгән чагында ук казанлылар бик еш була торган идем. Монда э, концертлар белән йөргәч тә без Хәния белән, Хәния Фәрхи белән бик озак еллар эшләдек. Э, аның буенча да аннан соң монда студияләргә дә мин килеп йөрдем, теге җырлар мәсьәләсендә, юмор э, мәсьәләләрендә. Мин инде теге шигырь язганны белмәсәгез дә, җырларны ишеткәнегез бардыр, бик күп җырлар язылган минем сүзләргә, минем шигырьләргә дип әйтсәң дә була торгандыр. Монда Хәния үзе генә, Айдар үзе генә, Җәвит үзе генә, Нәфкать үзе генә берешәр концерт куерган микәннәр. Менә шулай булгач, төрле сораулар, төрле эшләр белән мин Казанга еш килеп йөри торган идем. Һәм инде минем әйтә торган сүзем бар иде. Менә ул Уфада яшәгәндә мин Уфада мине кыстылар бирдән. Чөнки ул дәверләрдә, бәлки, әле дә шулай булыр иде, анда миннән дә танылганрак Миннән дә байрак, миннән дә теге популяррак дип әйтсәң дә була торган да бер язучы да юк әле. Ул теге башкорт булган өчен генә беркемне дә күтәрмиләр, әгәр талантың булмаса. Монысы мактанып кабул итегез. Юк, килешәм. Күтәрмәгән хәлдә дә ул барыбер теге аралашу иҗат була. Кала беренче шагыйрь икәнен беләм. Ничек син Казанга килергә җиргә киттең? Хәзер мин әйтәм. Менә ул Уфада беренче булу җайлы. Ә Казанга менә шу беренче Уфаның беренче шагыйре первый парень деревни килеп төшәсең Уфага, ә Казанга. Ә Казанда бөтенләй икенче мөхит, монда бөтенләй икенче дөнья, синең хыялың да җитмәс дәрәҗәдә. Менә, мәсәлән, Ркаил Зәйдуллина дәрәҗәсендә Тарихны белгән, әйе, тарихны белгән, теләсә нинди темага сөйләшеп була торган язучылар, алар Уфада гына түгел, Уфада юктыр да бәлки, ә Казанда да сирәк. Һәм инде менә монда һәрбер, теге һәрбер шагыйрь, һәрбер иҗат кешесе, үзе бер тирәнлек, үзе бер киңлек Казанда. Шуңа күрә минем әйтә торган сүз бар иде, үзеңнең кемлегеңне беләсең килсә, Казанга килеп карарга кирәк. Уфага Казаннан Гарага кирәк дип әйтә торган идем. Һәм инде менә бу Казанга килү ул омтылыш бар. Менә шушы менә мин инде һәр вакытта да ничектер үземне башкалар белән чагыштыру бардыр инде. Теге Уфада беренче булырга мөмкин. Ә мин менә Казанда булсам, кем булыр идем икән дигән сорау да борчый кешене. Кемне эзләп килдең инде син Казанга? Белмим инде, нәрсә эзләп килгәнмендер, кайчагында үзем дә аптырап куям. Үкенмисеңме? Юк. Юк, кемне эзләп килдең, мәсьәлә түгел. Юл аша. Икенче кат. Хәзер әй, әй, менә нәрсәне әйттерәсе килә алар икән. Хәзер Казанга күчеп килгәч, менә бу шуның дәвамы инде. Менә анда бит инде без сокланган, э, Уфадан ук сокланган Ракаиллар, Газинурлар бар. Алар ничектер якынрак, чөнки инде мин килгәндә э, э, теге минем шундый шигырь дә бар иде. Э, Казаннарга нигә килдең диләр. Казаннарда нәрсәң калган инде? Син яраткан Зөлфә Мөдәррисләр дә мәңгелеккә китеп барган инде, дигәнрәк бер шигырь бар иде. Ләкин Зөлфәтләр, Мөдәррисләр китсәләр дә, Ркаилләр, Газинурлар әле исән иде. Һәм инде миңа алар белән ниндидер аралашу кирәк, аралашу ихтыяҗы бар. Һәм мин бермәлне матур гына бәйрәм иткәннән соң Ркаилгә шылтыраттым. Абзый, күрешеп алыйк әле. Теге Шуннан бу кил, менә мин шундый-шундый адреста торам. Мин киттем. Җиңелчә генә шайкала-шайкала урам аша чыгып барам. Теге ике милиционер эләктереп алды. Менә бу э, мин инде Уфа малае. Уфада милиционерлар алар өере белән йөриләр. Ә инде син ялгыш кына чалышмасаң, син эләктерергә торалар. Чалыш басмасаң да эләктерәләр. Берәр зуррак сумка күтәрсәң, каян кайтып киләсең, нәрсә урладың дип килеп сумканы урт салып тарып китәләр. Ә Казанда милиционерлар күргән юк иде. Менә РКЛга барып ятканда гына урам аша ике милиционер эләктереп алды. Ләкин болар Уфаныкы кебек куркыныч булып чыкмады. Болар Марат Димәк инде, гражданин, сез юлны дөрес кисеп чыкмадыгыз, кызыл утка кисеп чыктыгыз бит, дип туктаттылар. Ул арада инде РКИ мине каршыларга дип Тапочкидан гына менеп җиткән. Һәм инде ул милиционерлар белән сөйләшеп, бу Уфадан килгән безнең кунагыбыз, иң данлыклы кеше дип Мине боларның Олранда бөтен мент мине белә иде. Әй, боларның боларның кулындагы протоколны ертып ыргыткач, тегеләр инде хөрмәтле иптәш Сезне, бәлки, өегезгә кадәр озатып куяргадыр, дип тәкъдим ясадылар. Без инде моннан баш тарттык. Менә шул рәвешле безнең аралашу башланып китте һәм Аллага шөкер, матур гына дәвам итә. Э, э, теге мондагы шагыйрьләр, язучылар, Иҗатчылар, менә ул Казанның тарту көче әнә шушы язучыларындадыр да, иҗатчыларындадыр. Чөнки монда чынлап та кеше иҗат белән яши. Мин инде әйтә торган идем, монда айнык килеш тә иҗат турында сөйләшеп була дип. Уфада алай түгел. Маратның иҗатын әйбәт беләм дип әйтә алмыйм. Чөнки менә Уфада мин колакка чалынганы бар иде, бер бик сәләтле егет менә шундый ук Казанга да барырга җыена, ди. Һәм бераздан инде мин аны киңәйттем, ишеттем, монда Казанга килгән, дип. Шуңа күрә хәзер монда ара-тирә күргәле, күргәлим мин аны. Һәм аның шигырьләрен менә мин вакытлы матбугатта игътибар итеп барам. Шигырьләре генә түгел, чәчмә әсәрләрендә бу егет тә бар. Бу егеттә бар, Ходай Тәгалә биргән моңа. Ходай Тәгалә шундый сәләтне биргән. Димәк, аның теге шәхесе бар. Шәхесе булган кешенең иҗаты бар. Һәм менә инде әле моңа кадәр бернәрсә белмәгән вакытта да, менә бүгенге шигырьләрен үзе укыганда, тыңлап торганда да аның инде шагыйрь икәнлеген күреп була. Шуңа күрә синдә менә бу яңа рәхмәт Теге Зиннәт шагыйрьнең үзеңә Ходай Тәгалә биргән шушы сәләтне инде син укучыларга җиткерәсең шигъри формада. Һәм менә шул тикле матур юлларың бар. Мин әле кара, мин әйтәм, әле бу Әнгам Әтнабаевны да уздырып җибәргән бар. Һәм тагын шунысы да бер кызыклы, безнең кайбер шагыйрьләребез бар, алар инде үзләренең теге остазларын башкалар узып барчы гына әйтәләр. Ә менә монда Маратның кайсы ягы ошады, Әнгам Аттабаевны хәзер. Чөнки Әнгам Аттабаев белән мин бераз аралашкан кеше. Һәм аннан шушы дип бер әйбер, 69 нчы елны мин өч аймы, дүрт аймы Ленинградта булдым. Шушы вакытта стажировкада. Хәзер анда Башкортстан әдәбият көннәре һәм инде аның Салтыков-Щедрин китапханәсенең залында Башкортстан әдипләре белән очрашу дигәндә килде. Минем ишеткән бар инде, Рәдифнең әйткәне бар иде бераз хәзер шуннан. Инде Атнабаев чыкты да дигәндә инде. Мин һаман да унсигездә кебек, унсигездән узмас кебекмен. Хәзер шунда башка шигырьләрне сөйләп җибәрдем. Зал бөтенесе минеке. Татарча белмәсәләр дә, ул инде русча да укыды, минеке иде. Нәрсәгә кирәк, Әнгам Атнабаевныкы. Шуңа күрә менә син теге шигърияттә генә түгел, проза әсәрләреңдә, синең теге шушындый үзенчәлекле Ватаным Татарстан чыккан язмаларыңны да күреп барам. Шуңа күрә менә ниләреңә мин сиңа тик рәхмәтле. Әле сиңа теге әйтәләр, менә бүләкләр юк дип. Алар килер, алар килер дә теге бүләкләре. Сиңа инде гел бүләкләп торабыз. Әйе, әйе, теге әле сиңа теге зур бүләкле болары бар, әле башкалар да Аллабирса булыр. Һәм менә синең инде теге шигърияттә хәзер шушыннан. Аннан тыш газетныйда, прозада, публицистикада мин әле уйлап торам, бәлкем синең бардыр, мин белми торганымдыр, теге драма өлкәсендә дә син нәм не чыгар иде. Бәлкем язганнарың бардыр, мин белми торганымдыр. Менә шул як. Аннан тагын менә синең игътибар иткәнең бар, менә әле шигырьне кайберәүләр мыҗ-мыҗ килеп укый. Шигырьне хәзер менә аны безнең менә кем барые, мәрхүм Мөдәррис Әгъләм, аннан соң Әкмаль барые, менә Ркаил бар, Газинур ба, Рәдиф Гаташ бар, менә син дә үз шигырьләреңне хәзер җиренә җиткереп укыйсың. Менә ул як та шагыйрьгә керә. Шуңа күрә менә минем теге сорау рәвешендәрәк, драма, бу өлкәгә дә керергә исәбең юкмы? Бәлкем син анда кергәнсеңдер инде? Менә шундый, әгәр дә ул өлкәдә дә иҗат итсәң, синнән шушыннан Ни чыгар иде? Шактый гына әйе, шушыннан кызыклы гына иҗат җимешләре чыгар иде. Үзеңә рәхмәт, Марат. Бу өлкәдә күпмедер дәрәҗәдә тәҗрибәм бар, чөнки минем теге сценарийлар, менә шул Хәнияләрнең, Айдарларның, бик күп, бик күп җырчыларның концертлары минем сценарийларым буенча эшләнгән, анда теге бик күп юмористларның хәзер инде бик язган юк, ләкин элек

Ә инде теге сәхнә белән һәм менә драматургиягә кагыла торгандыр бәлки, менә Әпипә дигән фильм чыкты бит инде, теге ан мюзикл дип эшләгән башлаган идек. Ничектер теге әйбәт булсын дип тырышкан идек, гадәттәгечә китеп чыкты. Менә аның киносценарий минеке. Мин инде

Ә үзе атаклы драматург. Үзе драматург атаклы. Һәм менә беренче тәҗрибәләр бар теге урысча әйтсәң заигрывание со сцены кебегрәк. Бар, ләкин әлегә ныклап кына тотынганы юк, чөнки ниндидер ихтыяҗы да килеп чыкмый торгандыр. Әлеге шурлар мөрәҗәгать итми. Әлеге әйе, әлеге әлеге проза әсәрләре бара, бака Аллага шөкер бара. Ул бит инде менә әлеге дә баягы шушы Аңгам Атнабаевны алыйк инде. Менә аннан сорыйлар икән. Ничек яшисең соң Аңгам абый? Ул бер кайда да эшләми, өйдә генә тора. Ничек бер кайда да эшләмисең, өйдә генә торасың? Шигырь белән бит тамак туйдырып булмый бит инде. Кем, ничек акча табасың соң, дигәч, балакайларым туйдыра, дип әйтте. Моның инде балакайларым дигән пьесасы спектакль була. Менә шуның шикелле ул драматургия чынлап та бик әйбәт нәрсәдер, менә шул Сәмир Сидмәйнен алсаң да. Я, аны бикергә авыр. Аның, аның теге Драм ул ул бит ул әйтә бит инде, менә минем драма әсәрләрем рәхәтләнеп проза язу өчен мөмкинлек бирә дип. Менә шуның шикелле инде. Миңа әлегә андый ихтыяҗ булмады, чөнки язучы Марат Кәбировны концертлар алып барган юморист Марат Кәбиров туйдыра торган иде.